Palestine leh Israel rambuaina chuan inziaawm lama pan theih meuh lova vaw in ni thlengin an inbeihna chuan zual lama pan deuh deuh maw tih tur a ni a. Tunlai khawvel titi ber a nih avangin tun tum kan video ah pawh kan rawn sawi ve dawn a ni. Chutih mek lai chuanin chanchin update ten hmun tin hmun tang a luah a, amaherawhchu tun tum kan video ah chuan tlema danglam deuh hlekin, A chanchin a update lo, a outdate lampang ang zawk te pawh a ni mahawm zawk e. Chutiang ang zawng chuanin sawi kan rawn tum dawn a ni. Kan hriat theuh angin khulai ram vel khu a buai em em reng mai a. Israel ram din tira ta hi a chhehvel Arab ram te khuanin do tawpin tlai an nei lo va, tih chimih tum leh nuai bo tum reng rengin helpawl leh firfiak pawl te nen vawiin ni thlengin,

Indopui pahnihna Hitleran Judate chu a suat tak chiam chiam mai ah chuan he hmunah hian lo pem khawm in Judate thinlungah chuan chu tawrhna chuanin hnam hmangaihna leh mahnia ram neih duhna leh mahnia indin duhna a neih tir tih ila kan sawi sual awm lo ve. Chutiang chuan helai hmunah hian Indo puipanina hun lai atang khanin Judate chu an lo pem khawm tan ta a. Kum saka zakua sawmli pasariah chuan UN chuan Israel chu ram a pe ta chauh a ni. Chutah chuan Judate chuan lawm takin independent an puang ta a. Hei hi a thenawm ram Arab ram dangte chuanin pawmpui ve hleih theih lovin tun thleng maiin an la buai zual zel ta reng mai a ni. Kum sanga chakua sawmli pariatah chuan Arab ram tintel khawmte chuan an beih rawn ta chiam mai a. Amerawh chu he mi tum hian Israel chuan a hneh mai ni lovin ram a lak belh ta mah zawk a ni. Six Day War tiin kum sang khat zakua sawmruk pasarihah pawh indona a lo chhuak leh a, chutah pawh chuan Israel bawkin hnehna a chang leh a ni. Palestina chetlaknate duh khawp lovin kum sang khat zakua sawmruk pali ah chuan Yasser Arafat a hovin Palestinian Liberation Organisation rawn din a ni a. Chu mai pawh la ni lovin, kum sang ka zakua sumret pasarih ah Hamas pawl hi a lo ding leh a ni. Helai hmunah hian remna a thlen theihna tura hmalak a ni lo ngai bik lova. Camp David Peace Accord kum sang ka zakua sawmsarih pariat ah sign tir tumin hmalak a ni a, amaherawhchu Arab ram dangten, duh lovin Egypt President pawh an lo ti hlum hial a ni. Chutah chuan Israel pawhin West Bank leh Gaza a lo lak tawh te chu a pe leh duh ta bik lo va. Chu mi avang chuan kum sangkhat zakua sawmriat pasarihah chuan Intifa one tiin Palestina te chu an hel ta chiam mai a ni. Kum sang ka zakua Sungkua pathuma Oslo Peace Accord tih hmanga hmalakna chu Israel extremist te avangin a hlawhtling lo hle a. Kum sang hnih ah Camp David ru tih a Peace Accord sign tir leh tumin hmalakna neih leh a ni a. He mi tum pawh hian Palestina lam ten duh lovin Intifa ru tiin helna nasa tak an chawk chhuak leh a. Ni kum. He miṭum phei hi chuanin indona a lo lak tawh. West Bank leh Gaza te kha pek let leh a offer kha a ni a. Amerawh chu Israel nuai bawr duh hrim hrim. Hamas te tan chuan a lungawi thlak zo chuang lo va ni ang e. Nikum mai kum sang leh sawmhnih khan Donald Trump US President chuan peace sign tir leh a tum a. Hei pawh hi Palestina lamin an duh leh lo a nih kha. Kan hriat theuh angin April thla lai hawl vela Muslim hunpui Ramadan velah khan Israel ho chuan West Bank atangin Palestina mite chu an hnuchhuak nasa mai a. May thla tir velah chuan buaina rawn inmung chho lehin May ni sawma Al-Aqsa Mosque-a Muslim ho inkhawm chu, Israel police ten an lung chilh a, a chhan pawh hengah hian lung te keng lut in buaina chawh chhuah tum in ral thuam te nen an in khawm nia sawi a nih vang a ni. Heta Muslim an luh chilh tih an hriat hian Hamas ho chuan rocket hmang in an rawn chhu zui ta mai.